Puji Tuhan sekali agi aku deka mai kitai bekenang ke cherita ba Bup Kudus iya nya bala peturun anak Noh bagi sepuluh lalu ba ayat ti keterubah tu peturun anak Noh Sem, Ham enggau Japet ti bisi anak udah bekau dunya ampuh bah. Ayat ti kedua, Nyadi anak lelaki Japet nya, Gomer, Magok, Madai, Jaban, Tubal, Mesek, enggau Tiras. Lalu ayat ti ketiga, Peterun Gomer nyadi orang Askenas. Ripat enggau Togamah lalu ayat ti keempat peturun Javan nyadi orang Elisa, Tarsis, orang Kir enggau orang Dudan. Lalu ayat ti kelima sida nya nurunka orang ti diau ba tebing tasik enggau ba mayuh bengkah pulau di tasik. Nya gaya peturun japit ti bepechah nyadi mayuh bengkah bansa lalu diau dalam mayuh bengkah menua. Genap bengkah raban sida bela bisi jaku kediri empu lalu ayat ti keenam nyadi anak Ham tauka Ham nya Kus, Ejip, Libya enggau Kanaan lalu ayat ti ketujuh Nyadi kus nurun ke orang seba, Habilah, Saptah, Ramah enggau Sapteka. Nyadi Ramah nurun ke orang seba enggau Dedan. Ayat ti ke lapan, kus bisi Siku, anak lelaki benama Nimrod ti terubah nyadi seradu ti beberita dalam dunya lalu ayat ti ke semilan, iya mega kena saup Allah Taala nyadi orang ti berita balat pengasu. Nya kebuah orang besemaka orang ti balat pengasu baka Nimrod. lalu ayat ti ke sepuluh nyadi negeri ti terubah kena perintah iya nyengkaum Babilon, Irek enggau Akad ti sama dalam menua Babilon. Lalu ayat ti ke sebelas ari menua nya Asiria angkat lalu ngaga nengeri Nineweh, Rehobotel, kalah enggau Resin. Entara Nineweh enggau nengeri besai ti benama Kalah lalu ayat ti ke tiga belas nyadi Ejip nurunka Lidia anam. lihap naptuh lalu ayat ti ke empat belas patrus kasluh enggau kaptul ti nurun ke orang pilistia lalu ayat ti ke lima belas anak lelaki kanan ti tuai benama sidon udah nya het lalu ayat ti ke enam belas kanan mega nurun ke orang jebus orang Amoro, orang Girgas, lalu ayat ti ke tujuh belas orang Ibi, orang Arka, orang Sin, lalu ke lapan belas orang Arbat, orang Sema enggau orang Hamat. Lepas nya peturun Kanaan ti mayuh bengkah raban bangsa lalu Pemal pendiau lalu ayat ti ke semilan belas sida nguan menua Sidon nuju ke Gerar nangka Gasa lalu nuju ke Sodom Gomorah Atmah enggau Seboim nangka Lasak. lalu ayat ti ke dua puluh nya gaya peturun Ham ti bepechah nyadi mayuh bengkah raban bansa lalu diau ba mayuh bengkah menua tiap-tiap raban sida bisi bansa jaku ke diri empu lalu ayat ti ke dua puluh satu nyadi menyadi tuai japit ti benama Sem ti nurun Kesemua peturun Ebel bisi mega anak. Anak Sem, Ilam, Asur, Arpaksad, Lut, enggau Aram. Lalu ayat ti ke dua puluh tiga, Anak Aram, iya nya Lus, Us, Hul, Geter enggau Mas. Lalu ayat ti ke dua puluh empat, Anak Al-Faqsad iya nya selah lalu selah ti apai Abel ayat ti ke dua puluh lima nyadi Abel bisi dua iku anak lelaki siku benama Pelek laban ba rambau tubuh iya mensia dalam dunia bepechah pendiau. nyadi menyadi iya benama Jok Tan okay lalu ayat ke dua puluh enam Jok Tan nurun ke orang Almudad okay Selep Hasalmabet Jerah lalu ayat ti ke dua puluh tujuh Hadoram Usul Diklah lalu ayat ke dua puluh lapan Obal Abimael, Seba, ayat ke dua puluh semilan, Upil, Habilah enggau Jobab, semua sida nya anak lelaki Joktan, ayat ke tiga puluh, menua ti diwan sida ke nyau ari mesa nuju ke sepal ngagai menua ti bebukit di timur. Ayat ke tiga puluh satu Nya gaya peturun Sem ti bepechah nyadi mayuh bengkah raban bangsa lalu diau ba mayuh bengkah menua. Tiap-tiap raban sida bisi jaku kediri empu. Lalu ayat ke tiga puluh dua Semua sida nya peturun Noh magang lebuh sida apin bepechah. Nyadi mayuh bengkah raban bangsa lalu diau ba mayuh bengkah menua. Semua bangsa dalam dunya datai ari peturun anak Nuh megang. Lebuh dunya udah ampuh bah. Lalu tu aja cherita kitai bekenang ke bala peturun anak Nuh ngambika kitai uhh diberekatka Petara semua. Nya alai. Salam kitai uh, tu aja ke utai ti deka tusui aku lalu kitai deka betemu baru. Ngambi ke petara merkat kitai semua.